tad-Duluri li llum ħabba r-riħ kellu jitneħħa anke għall-iżgħar li s-soltu jkun fiha. Però tajjeb ngħidu li wara l-monument Kristu mejjet naraw il-Marija ta' Magdala, il-Marija Omm Ġakbu, naraw l-Omm Żebedew, il-Marija ta' Kleofa, kif ukoll il-profeta Ġeremija, wieħed mill-profeti l-kbar tat-Testment il-Qadim. U l-aħħar personaġġi jkunu xwejjaħ xmun b'Ġesu Bambin f'idejh iġorr u tfajjel iġorr ħamiema flimkien mal-profetessa Anna li kienet tkun fit-tempju kienet hemm waqt il-preżentazzjoni ta' Ġesu. Xmun kien ħabbar lill-Madonna li sejf ta' dulur kellu jinfed il-qalb tagħha. Naraw dawn it-tfal iġorru dawna s-simboli tal-passjoni. Hekk ħaġa sabiħa li t-tfal miċ-ċokon ikunu mrawma biex jipparteċipaw f'dal-purċissjonijiet għaliex it-tfal tal-lum huma ż-żgħażagħ u l-irġiel u n-nisa t'għada. Hu tajjeb illi jkollna hekk ċertu kontinwità u ngħaddu lil uliedna dak li missirijietna għaddew lilna. Forsi meta l-ewwel bdejna naraw l-abbatini flimkien mal-arċipriet, illum il-mazzier li jġorr il-mazza tal-kapitlu għaliex il-birgu twaqqaf kolleġġjata fl-1820, illum ma jġorrix fuq spalltu kif jagħmel fil-purċissjonijiet kollha, imma llum b'sinjal ta' vistu jżommha fuq idejh. Issa qed naraw din għax-xbieha, l-urna merfugħa minn għaxar fratelli, naraw il-lasti li huma differenti kif għedt diġà minn tal-varji l-oħra, Qed tuh refgħa tassew sabiħa hekk dak il-pass meqjus, dik iż-żegliega pulita illi permezz tagħha qed inġorru artifatt li kif qed diġà imur lura l-1750. Hemm għajdut li jgħidu li dis-sodda fl-imgħoddi ġieli ntużat ukoll f'xi funeral ta' xi personaġġ importanti. Hekk bħalissa qegħdin naraw id-duluri li tagħlaq il-purċissjoni u allura mill-Evanġelju skont San Ġwann kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ 'il ommu u lid-dixxipli li kien iħobb, wieqaf ħdejha qal lil ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad dar lejn id-dixxiplu u qallu, Hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. F'din il-vara tad-Duluri naraw il-Madonna bilqiegħda taħt is-salib, b'kuruna tax-xewk f'idejha. U filwaqt li fuq in-naħa x-xellugija naraw 'il Ġwanni jħares lejha u jfarraġha b'idejh miftuħa. Ir-ras, l-idejn u s-saqajn tal-Madonna x'aktarx li huma xogħol Spanjol filwaqt li dawk ta' San Ġwann huma xogħol Malti tal-bidu tas-seklu 20 għaliex kif għedt fil-bidu Oriġinarjament hemmhekk kien hemm puttinu u li llum qiegħed fil-vara tas-salib li timxi fil-bidu tal-purċissjoni. Il-figuri huma mlibbsa lbies tal-bellus irrakkmat u ħarir u bizzilla Maltija. Il-fidda tal l-iskrizzjoni tal-fidda tal-inri Hija identika ma' dik tal-vara l-kbira u saħansitra dawn id-dijademi hawn l-eqdem fost l-eqdem dijademi, flimkien ma' dawk ta' Kristu mejjet, ta' żmien il-Gran Mastru de Rohan u huma xogħol ta' Paolo Spiteri. Bħalissa qed naraw. L-urna ta' Kristu Mejjet tiela' lejn il-pjazza prinċipali filwaqt li d-Duluri qiegħda fil-bidu tal-triq biex imbagħad hija wkoll titla' l-pjazza għaliex id-Duluri hija l-aħħar vara hekk li tieħu sehem f'dina l-purċissjoni li kif għedt hawnhekk il-Birgu nżamm is-sett oriġinali ta' tmien vari li flimkien ma' dik tas-Salib li joħroġ fil-bidu, jakkumpanjaw il-purċissjoni. Sejjer ninqeda b'versi tal-poeta John Sciberras dwar Marija Addolorata, Binha mdendel fuq salib, biex il-maħfra għal min sammru b'mewtu jġib. Bkiet għalija, mhux għaliha, għaliex kienet bla ħtija. X'nista' nifhem mill-weġgħat x'ħin Tarah minħabba fija kkundannat? Hemm sehem tiegħi fl-uġigħ sieket tal-qalb tagħha, imma jekk jien egoista, naħrab flok nissieħeb magħha. Hekk l-urna ta' Kristu mejjet tasal fil-pjazza prinċipali, warajhom naraw il-personaġġi, Bibliċi, in-nisa li ħadu ħsieb il-kefen ta' Ġesù u waslu miegħu sal-qabar, naraw il-profeta, issa d-duluri, ħa tibda t-triq tagħha lejn il-pjazza hekk nixtieqkom min jaf jitlob miegħi ħa ninqeda b'talba ta' San Ġorġ Preca. Omm Verġni Marija li nissiltna wliedek fid-duluri tar-Ruħ Ħelwa tiegħek, wieqfa fejn is-salib, l-artal li fuqu offra ruħu vittma lil Alla l-Missier għall-maħfra tad-dnubiet ta' kulħadd Kristu Ġesù. l-uniġenitu tiegħu u l-uniġenitu frott tal-ġuf tiegħek verġinali. La tħallix li aħna wara mewtna, wieqfin fil-ġust tribunal ta' dan l-istess Iben tiegħek Ġesù, inkunu mkeċċijin b'saħħta eterna, iżda agħmel li minnu, b'ark eterna, inkunu milqugħin fil-ħdan tal-ħlewwa tiegħu. Hekk qed naraw lill-profeta Xmun illi ppreżenta 'l Ġesù fit-tempju. Dik it-tfajla qed iżżomm pargamim li offra Ġużeppi għall-preżentazzjoni u anki l-profetessa Anna li kienet tkun fit-tempju. Hekk issa li l-Vara tad-Duluri waslet kważi fil-pjazza ewlenija tal-Belt Vittorjoża, x'ngħidu hekk rajna l-purċissjoni kollha ħierġa mill-knisja sa ma titla' fil-pjazza Possibilment bħalissa il-banda qamet minn fejn kienet bilqiegħda ddoqq il-marċi u mxiet lejn il-vara quddiem il-vara l-kbira biex tkompli takkumpanja waqt il-purċissjoni. Hija ħaġa sabiħa hekk illi minkejja t-taqtigħ il-qalb irnexxielna Naraw dina l-purċissjoni kif kien skedat, il-bieb tal-knisja huwa magħluq u allura jien ukoll qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzjakom hekk li kontu magħna ssegwu l-ħruġ tal-purċissjoni mill-knisja parrokkjali tal-Belt Vittoriosa. Nittama li l-kummentarju u t-talb li qsamt magħkom sibtuh ta' interess u ta' għajnuna biex napprezzaw aktar il-patrimonju artistiku li għandna f'pajjiżna u fl-istess waqt bħala okkażjoni li fiha forsi stajna nimmeditaw u nitolbu għax wara kollox illum qed infakkru l-jum tal-akbar imħabba ta' Kristu lejna. Grazzi kbira lid-Direttur u t-tekniċi ta' Net Television li bi professjonalità kbira wasslulna xeni mill-isbaħ. Nawguralkom biex b'qalb miftuħa nersqu aktar lejn Kristu u ngħixu tassew il-misteru tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tiegħu. Il-paċi magħkom u l-lejl it-tajjeb. Insellmilkom.